Hemmäňize salam, men Mähri we meniň kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün men siziň bilen söýgi hakynda gürleşesim gelýä. Söýginiňem kak by belli bir tipi hakynda da. O nähili tip? Meselem abusive relationship. Abusive relationship eta neme? Nezdarowy atnoşeniýa da bir sagdyn bolmadyk bir aragatnaşyk bolýa gyz bilen oglanyň arasynda olam haçan bolýa haçanda oglan özüçe özüni bir krutoý zat hasap edip gyzy ejizleýä da gyzy ejiz görüp şoňa gatyrak degip sögüp zat edip ýa käwagtlar ignor zat etýä ýa uran bolýa eýtýä beýtýä ýana şeýdip gyza meme da erbet seretýä. Hany şon ýalak tema hakynda gürleşmek isleýän. Meniň bir tanşym joram gürrüň beripdi-da, o zat diýip, bir gyz bar ekeni, bir neme gyrgyz gyz. Osaň şol şol bir oglany halaýa-da bara hälki oglany neme etýä. Tipa ol oglany erbet söýýä, zat etýä, ol oglansa ony söýenok hiç hili. Osaň birde o gyza ýüz berýä, Birdede ony ignorировать etýä, wabşe zwanoklarna jo jogap berenok, esamesam ýazanok. Diňe bir zat gerek wagty neme etýä, habarlaşýa, onuň bile galan wagtam ýitip gitýä, zat etýä-dä. Bolsa o gyzam hälki oglana garaşyp oturyp bara waý ene haçan jaň ederka, ýene ederka diýip şeýdip garaşyp oturyp şon ýalak ejizlikler, ejirler çekipdir hälki gyz. Osaň Ýene-de bir o zat situasiýa bardy. Biziň bir garyndaşymyzyň biri, meselem, neme, bir gyz bilen söýüşýärkä, hälki öz söýgülisi şonuň gaharyny getiripdir-de. Olam hälki söýgülisini o zat, söýgülisine şarpyk çalypdyr ýüzüne. Wot, o soň, koneşn, garyndaşymyň adyny aýdyp oturmaýyn, no, kak by, on znaýt kto on takoý. Wot, şeýdip şarpyk çalypdyr öz o zat devuşkasyny intek öýlenmedik özem türkmen takoý wot i şon ýaly bolsaň käbirsi şol öz söýgülisine gygyrýarlar ýene etýärler da men diýjek bolýan zadym gyzlar näme üçin şu zatlary çekýärler sebäbi özlerine göwni ýetenoklar men size e, ol barada onuň как бы başlangyç nemesi nirden başlaýanyny size gyzlaryň terbiýesi hakynda çeken wideomy Size görmegi maslahat berýän sebäbi şo ýerde men gyzlaryň terbiýesi barada gürrüň etýänä şo ýerde has çuňňur düşünersiňiz. Ýöne ýene-de şu tema gaýdyp gelsek, gyzyň özüne göwni ýetmezligi sebäpli şeýdip gyz neme etýä, özüne şon ýaly atnoşeniýany pozwolýat etýä. Ýene-de bir sebäp bar, gyzyň tejribesizligi sebäpli. O tejribesizligem näme, neme-da öň bir Gowy atnoşeniýa edip zat edip görmedik da kak by bir söýüşmedik ýene etmedik gyzlar o zat diýip koneşna bir dogulaňda gyz bolup dogulaňda sen uje söýüşip dogulmaýaňda kak by bir ýerden neme opyt almalyda onsoň elbetde birinji opytyňam belki negatiwny opyt bolup biler şonuň üçin men ine şul wideony hasam bir neopytny gyzlara aýdasym melýa da ot öň söýüşip görmedik zat etmedik gyzlara Obraşatsiýa edesim gelýär. Gyzlar, siziň şu oglan size sökmäge ýa-da urmaga ýa-da şeýdip ignorirować edip bara size erbet seretmäge hiç hili haky ýok. Ol atnoşeniýa normalny atnoşeniýa däl, siz şony bilip goýuň, kelläňizde ýazyp goýuň. Sebäbi köplenç gyzlar tejribesizligi sebäpli şunýaly atnoşeniýa, şunýaly aragatnaşyk Hemme kişide-de şöýledir diýip pikir etýärler. Hemme kişiňem söýgülisi şunýaly neme, şunýaly o zat etýändir diýip pikir etýärler-de, özüni şunýaly alyp barýandyr diýip pikir etýärler. Wan, ýok, o ýalňyş. Hemme kişiň söýgülisi onýaly alyp baranok. Dünýäde gowy oglanlaram kän. Köp oglanlar, neme, köp oglanlar diýjekkä, indi şu gowy oglan tapsaňyz-da, gowy oglanlar size gowy atnoşeniýa etýär. Beýdip urup-sögüp ýa bir göwnüňize degip ýörenok. Şony men size aýtmak isleýän, haçanda oglan wagtynda sms zat neme ýazmasa, wagtynda siziň bile jaňlaşmasa, iki üç günläp ýitip zat edi gitse, bir hepdeläp ýitip soňam ýene yzyna gelse, haçan oňa udobny bolan wagty siziň bile gürleşmek islese zat etse, ýok ediň ol oglany, gerekkä size onuň ýaly oglan. Eger iki üç günden zatdan gürleşmek isleýän bolsa siz ony soglasować edip gürleşmeli. To jest ikiňizem gaty erbet zanyt bolsaňyz siz aýdybilýäňiz gel her üç günden gürleşeli diýip belli bir wagt belläbilýäňiz ana şonýaly etseňiz onda neme eta pozwoleno bu normalny bolýan zat eger ýok oglan haçan islese gelip haçan islesede ýok bolup gitse Eta uje ne zdarovoy atnoşeniýa ýok ediň ol oglany ol oglan size gerek däl ýene bir zat haçanda oglan size gygyryp zat edip sögüp agzyndan gelenini sökse ýok ediň ol oglany sebäbi ol häzir size beýdip nemeseda häzirden şöýdip dilini zadyny hapa o zat edip size erbet erbet agzyndan gelenini sökse siz oňa birden durmuşa çyksaňyz öýüňizde o sizi uje urar Ol sizi uje size gün bermeýär sebäbi siz häzirden özüňize şonýaly atnoşeniýany rugsat berseňiz это очень ploha oglan agzyndan gelip sögünip başladymy ýok ediň ol oglany näçe bagyşla diýip neme ötünç sorasada syrawno ynanmaň ynanmaň ýok ediň ol oglany urmaga aňarda dursyn käbir oglanlar gyzlara özlerini söýdürip zat edip soňundanam neme şo nezdarowy sagdyn däl atnoşeniýa edip başlaýarlarda urýarlar zat etýärler. Gaty degýäler, garawullaýalar, ýene etýäler. Olam nezdarowy atnaşenýa. Eta wapşe nezdarowy atnaşenýa. Sebäbi sizi häzirden neme bir söýgüli wagtyňyz şeýdip urup otursa zat etse, o äre çykangyz soň-a wapşe eder onda, wapşe size neme gün bermeýär o. Hasam beter urup za maýyp eder sizi. Iň esasy zadam o sizi çagalaňyzyň öňünde şeýdip urar. O çagalara-da nähili trawma bolýa. Şeýle bir psihologiçeskiý trawma bolýar, gaty erbet zat ol. Onsoň geljekde siziň oglan çagaňyzam şon ýalak aýal urýançy bolup ýetişer, gyz çagaňyzam siz ýalak ejiz bolup ýetişer, özüni urdurýan bolup ýetişer. Onsoň edil özüňiz üçin pikir etmeseňizem geljekki çagaňyzyň hatyrasyna, Şonýalak erkek bilen söýüşmäňem ýok ediň şony. Söýüşmäňem durmuşada çykmaň. Nafyga wam nužn şonýaly erkek. Gerekgä onýa erkek. Bir topar gowy gowy oglanlar ba ömür size elini galdyrmajak oglanlar ba bir agyr söz aýtmajak oglanlar ba şolardan tapjak bolar şoluň şolar bilen söýüşjek boluňda şolara durmuşa çykjak boluň eger çykasyňyz gelýän bolsa. Gerekýä onýalak neme özüni size tarap erbet alyp barýan oglanlar. Sebäbi siz ýene biriniň hyzmatkäri bolmak üçin ýa bir neme näme şol bity neme gruşa bolmak üçin neme näme şo boks neme boksýorlaryň nemesi bara näme şu içi gumly gruşasy bara şonýa bolmak üçin bir boksýorski gruşa bolmak üçin dogulmadyňyz siz bu dünýä Siz o zat bilemok bir ene bolmak üçin doguldyňyz da bir bir dünýäni bir gowy ýer etmek üçin doguldyňyz siz ýene biriniň poduşkasy urulýan poduşkasy bolmak üçin neme urulýan ýassyk üçin bolmak üçin dogulmadyňyz şoň üçin gaýrat ediň özüňize uwaženiýaňyz bolsun şon ýaly oglanlarla söýüşmäň söýüşmäň ýene bir aýtjak zadym ba ýenede gyzlara тоже nezdarowy atnoşeniýa eta neme öýlenen erkeklerle söýüşmäň. Sebäbi siz öýlenen erkek bile söýüşseňiz eta siziň bir iň uly aşypgalaňyzyň biri bolar. Sebäbi bara öýlenen erkekler olar olar olaňky hezil. Olar öýlenýärler da atýarlarda hälki siz ýalak durçkalary neme etýärler da tutýarlarda aýna men aýalym bile öýde uruşýan aýalymy söýemok men aýa birinjilik bilen ä olaň istoriýasy şeýle şeý diýýärler men aýalym üçin diňe çagalarym sebäpli ýaşaýan diýýärler ine birinji aldaw şol. Çagalarym üçin ýaşaýan diýýärler. Это враньё, çagalar üçin ýaşanok, ýemu oçni haraşo, ýemu udobno, şonuň üçin ýaşaýa. Osaň ikinji aýtýan ýalan sözem, neme diýýä, men diýýä ine o zat plany wagtdan soň men aýalymdan o zat aýrylyşjak we saňa öýlenjek diýýä. Olam bir wranýonyň biri, olam bir ýalan zadyň biri-da. Ol diňe sizi ulanmak üçin, siziň bedeniňizi ulanmak üçin şeý diýýä. Ýogsa aýalyndan aýrylyşmak, ýenetmek plany ýok. Çagalarynam zyňyp gitmek plany ýok. Sebäbi näme üçin zyňsyn, aýaly onuň öýünde hyzmat edip oty, çagalaryna seredip oty. O bolsa sizi ulanýada soňam öýüne gitýä. Hezil edip gijelerine. Tak şto neme, şonam ozat ediňda, şonam. Pikir edip görüň, ömür, ömür, ömür o zat öýlenen adam bilen söýüşäýmäň. Degme aýylyşan bolsun, degme o zat bolsun, bilemok aýaly ýogalan zat bolsa, это как бы normalno-da, degme şoň bile söýüşip bilersiňiz, elbetde, ýöne öýlenen erkek bilen söýüşäýmäň, söýüşäýmäň. Wagtyňyzy biderek ýitirersiňiz, özüňize bolan uwaženiýaňyzam ýok edersiňiz. Sebäbi siz o zat ýene biriniň nemesi bolýaňyz-da. Sizi prosta ulanýarlar. Siz edil bilemok näme ulanýar. Köýnek ýaly, trapka ýaly ulanýarlar-da. Etjegini etýärler-de, soňam ýene öýüne, öýüne, yzyna gidiberýär öz aýalyna. Plýus size hibir erbet karma gerekmi? Ýene biriniň aýalynyň, e, neme, ýene biriniň aýalyny gynandyrmak. Daýa ýene biriniň maşgalasyny bozmak, olam bir neme, bir günäleň biri, gowy däl zatlaň biri. Gerekmi size şo zat? Zaçem ete wam da? Ondan bir öýlenmedik normalnyrak oglan datla bir söýüşjek boluň ýa şon ýala çykjak boluň durmuşa. Şon ýaly ýene-de meniň şu sowetym şol. Ýene-de bir berjek sowetlamyň biri, elbetde biziň türkmen kulturamyzda käbir ýerlerde neme-da ene-atamyz bize wybirać etýär, biz kime durmuşa çykmaly, kim bile öýlenmeli we şuňa meňzeş zatlar. Eger siz oňa garşy bolmasaňyz, onda problema ýok, siz arkaýyn ene-ataňyzyň saýlan birine durmuşa-da çykybilersiňiz, öýlenibem bilersiňiz-da, et uje öz işiňiz, ýöne, Eger siz şonuň bile ylalaşmaýan bolsaňyzda, gorkup zat edip sesiňizi çykarman oturmaň, sebäbi ene-ataňyza aýdyň, men şuny islämok, men şul oglana çykmak islämok diýip aýdyň. Sebäbi bar-a, ony aýtmasaňyz soňundan siziň şu içiňizde neme bolup galar, birhili bir agyrlyk daş ýaly bolup galar-da, sebäbi, Siz neme bagtly bolmaýaňyz siz halamaýan adamyňyza durmuşa çyksaňyz diňe ene ataňyzy begendirmek üçin o durmuşy ene ataňyz ýaşamaýara siz ýaşarsyňyza o durmuşy ol adam bilen ýatakda to ýest spalnýada ene ataňyz ýatmaýara ýenede siz ýatarsyňyz ol adam bile çagany neme ene ataňyz dogurmaýara ýenede siz dogurarsyňyz şoň üçin şo zatlaryňam yzyny öňüni pikir edip gözüňizi ýetirip Soň karar beriň siz şol adama durmuşa çykmak isleýäňizmi ýa isläňzokmy? Ene-ataňyzada düşündiriň men islämok sebäbi şunýaly şunýaly şunýaly diýip sebäbinem beriň eger ene-ataňyz bir normalny adamlar bolsada onda siziň ýagdaýyňyza düşünerdi siziň bagtyňyzy isläp siziň depressiýada bolmagyňyzy islemezdi sizi ozat eder siziň diýeniňizi diňlär eger ýok dikdüşdräk ene-ataňyz bolsa onda näme diýeýin men size bagt arzuw etýän maňlaýyňyz çüwmändir. Wot gaty gynançly ýagdaý ýöne we elbetde her ene-atada öz çagasyna erbet zady neme edenok, kak be islänok, ýöne şeýle-de situasiýa bolupdy. Meselem, biziň meň bir tanşym bar. Şol tanyş, meselem, gyz hälki hälkini ene-atasy islemedik ýerine berýär. Olam näme üçin islemedik, o gyzyň asla başga bir söýüşýäni batda, olam o söýüşýänem biraz garyp dälden-de prostoý maşgaladan gelen. Welin, osaň prostoý maşgaladan gelen biri, o gyzyň oz ene-atasy şoňa göwni ýetmän, baý maşgaladan birine berip goýberýär gyzlaryny. Ýöne o gyzlaram osaň o gyzam bolýa diýýä-de, çykyp, indi nä çykasa gelenok, ýalbaryp-ýakaryp, aglap, eňräp, ýok, ýok diýip oturyp şeýtýä. Welin, onda-da ene-atasy şo gyzy berip goýberýärler hälki maşgala. Hälki gyz şo maşgalada bir ýylam ýaşamady. Näme üçin ýaşamady? Sebäbi hälki maşgala bir erbet seretdi, hälki gyza bir erbet seretdi. O är boldajysam erbet seretdi, gaýynene boldajysam erbet seretdi. Hälki gyza daže neme kwartiralaryna-da salýan däl eken, to ýest bir öz öýünden açaram beri berýän däl eken, berenok ekenler-da, prstalýaýte. Onsoň hälki gyz işden zatdan gelende-de, şo daşarda dworda garaşyp oturmaly ekeni, äri ýa-da gaýynenesi. öz işinden geleýinçä ştoby kwartira girmek üçin. Prsdawlýaýte? Sen ýene biriniň öýüne gelin bolup barýaň ýöne seniň şol öýden açaryňam ýok. Hiý ondanam bir zat bolarmy? Şo özem türkmen maşgalada bolup geçen neme istoriýa şo iki tarabam türkmen maşgala. Onsoň pikir edip görüň onsoň gyz çydamady. Ol oglanam neme ýöne içip syçyp zat edip saga saga sola gulýac edip zat edip o gyza erbet atnosic edip Sen seniň gelen bir ýeriň bir obaň deşigi diýip bilýäň tipa sen men men ýala baý propiskaly nämeli oglan tapanyňa neme bagtly boldyň zat diýip şeýdip ony kemsidip zat edip şon ýalak seredipdir hälki oglan oňa onsoň pikir edip görüň onsoň hälki gyzam näme yzyna geldi. Ejesiniň kakasynyň maşgalasyna yzyna geldi i vsё. Eni ejesi kakasam gaty erbet neme puşman etdiler osaň hälki gyzam depressiýa zada düşüp zat edip özüni öldüresi gelip şon ýaly erbetlikler başyndan geçirdi elbetde häzira indi hemme zady gül ýaly onuň ýöne prosta şo bolan situasiýany aýtýan hakyky durmuş situasiýa şoň üçin gyzlar eger bir zat edesiňiz gelmese etmäň etmäň. Dälini etmäň. Eger juda özüňiziň bir güýjüňiz, ýeneňiz ýok bolsa, mamaňyzdan, babaňyzdan haýyş ediň. Degme şolar kömek etsinler, degme şolar siziň ene-ataňyzyň pikirini üýtgedip bersinler-de. Haýyş ediň, lýubimy daýzaňyz bar bolsa, daýzaňyzdan haýyş ediň, Meň en-ejemiň, kakamyň pikirini üýtgedip beräý-dä, daýza, gaýrat et, men islämok şuny diýip. To ýest başga adamlardan kömek soraň, eger ene-ataňyz biraz dikdüşdüräk bolsa. Poýetemoda, Şonýa zatlar diýjekdim, başgada näme eger başga üýtgeşik tema zat hakynda gürlemegimi isleýän bolsaňyz kommentlarda ýazyp bilersiňiz. Öz pikiriňizem kommentlarda ýazyp bilersiňiz. Siz ýatdan çykarmaň meniň bu aýtýan zatlarym meniň öz bir durmuşdan daş töwregimden bir öwrenen zatlarym diýen ýaly adamlaryň durmuşyna seredip şolaryň tejribelerinden alan öwrenen zatlarym hemem elbetde kitap zat okap şo zatlardan öwrenen nemedlemde zatlarym. Şoň üçin neme? Birlikçe siziň bilen hoşlaşýan. Kanalyma podpisasiýa ediň, kolokolçigi neme basyň we kommentariýa ýazyň, eger gyzykly temaňyz bolsa. Häzirlikçe bolsa sag boluň. Paka-paka.